Bro, nothing pain pass say you and person wan fight, as the person blow you, before you say make you blow am back, na your friends hold you. Say leave am, you big pass this thing. Daddy wey dey bless forever, you're my father. Na you dey give me rest. Bring it on, DJ. Bini Alfana. How una dey now? Happy New Year! Na me dey just call like this, na dey look me. A whole chairman Ososo Security Network, aka Vigilante. I swear. How far na? I greet you na Happy New Year. o. Abeg me Okpebholo make e band hype men for Benin this year abeg. Cross over yesterday we just from there enter one lounge o make we go drink small enjoy na we hear hype man we just dey dance o next thing wetin we hear na. You fit dey outside dey blow banger, me another boy dey with your babe for inside dey banger. You know say if you dey with your babe for there, you go say oh, but if your babe no dey, you come dey say oh boy, e fit be true o. Me dey burn dey bro. See, life too sweet o my brother. This new year, do your life small small o. Bro, nothing pain pass say you and person wan fight, As the person blow you before you say make you blow am back na your friends hold you say leave am you big pass this thing. you say as you wan go dem go hold you you come say okay mona leave me i don hear as dem leave you you go na oyibo dey call once beaten twice bro life na brain brain o. Oh. Brain brain Nobody get patient reach married man wey wan buy condom for pharmacy. They can get patient? As the pharmacist say, sir, what do you want? He go say, no, attend to them, I dey. He dey suspect everybody. Everybody is a suspect. You know, married men no dey buy condom for pharmacy wey dey near their house o. Dem go just dress, wear tie for condom, you wey dey stay for GRA go dey drive dey go Gbowo make nobody see you. Life na brain brain o my brother, brain brain. Ada discover say nobody play with small children. Pass man wey wan deceive single mother. They can play with children, you go see them, boy oh boy, bobo sc. Na lie, you wan sleep with him mama oh. Dey try water ground. Bro, life too sweet oh, no allow anybody pressure you, this is a new year. Things now don cost. People cannot even afford anything again to buy. Everything don cost. To buy new something now na problem. This new year now, you see anybody wey post for WhatsApp say new year, new me. Nobody fit buy anything new. We are all here with our old body. Nothing new. This na clear eye Wike take wish Nigerian happy new year, he use him old picture. Nigeria say use your new picture na. He dey tell on everybody, hunger, everything don cost. Before this man enter office, how much be crate of egg? One thousand eight e just enter office e just raise egg go up how much is egg now your area you say seven thousand that one na egg wey get yolk everything don cost abi na fuel fuel before two hundred now one thousand you know say before wey fuel cheap if you wan sleep you go on gen make you fit sleep Now wey fuel don cost, if you on gen, you no fit sleep. Your eye go open like this. Go open. My neighbor yesterday, the guy just wake up for morning, just dey cry, tears. Wetin happen? He say his on gen na he sleep off. Now we say at least as you sleep, fan blow you. He say no, no, that's not why I'm crying. Why are you crying? E say e suffer buy fuel one one ungent finish, plug e phone for socket, e forget to on socket. Day don break now, phone zero percent, fuel empty. Country is hard, bag of rice one forty, everything don cost. Ordinary rice wey we dey buy forty k before, now one forty rice.

I dey tell my guy, he dey complain give me for back say say baba him be plan to buy land last year o, say because everything now don cost, even land don cost, he no fit buy land again, say land don too cost. Na say bro calm down, land no cost. Na you wan stay around people. E get where you go buy land, Ikpobayi after the second river, one by nine, eight hundred thousand, with small kidnappers. No pressure. My guy was telling me backstage now, say he be plan to marry last year, but everything don't cost. tomato don cost o this one don cost o e no fit marry again whore don cost drink don cost e no fit marry again na say bro calm down marriage no cost na you wan go see the girl parents give the girl belle the parents go come see you with their own transport you come dey hear talk like this uh, my son

If American girl now wan post about her boyfriend, she no dey shame, she go post the boy picture for WhatsApp, she go come write caption, I love you John, you know she's dating Benin girl wan do the same thing, no picture, you go just write I love you, if you know, you know, we no know, we no know, show us, they can hide their boyfriend, you don see where Benin girl dey inside car with her boyfriend, she dey do snapchat, the boy dey drive. she dey do video like this the boy dey play music she go dey show her face uh-uh. wà á gbẹ o. ah one na offer am abeg benin girls one na no vex one na offer am. Una wan spoil this joke. Now Benin girl dey for inside motor with her boyfriend thinking say she go show you na lie o. As she dey make video like this eh, only her face go dey show. The boy go dey drive. Before you know you go dey see the boy shoulder. Only the boy shoulder na go dey show. As he dey turn, she go turn am again. Na we go come dey show our friends say how far, observe this girl status, who get this shoulder for Benin? Who draw scorpion for soldier? Who draw scorp Benin good night, thank you very much, my name is MC Dasset!